Günälerini taşlap bilemokmy? Ýa asla taşlamak niýete geleňogammy? Her edýän işiňe hasap bermeli diýilse, kelläňe şeýle pikir gelýämi? Aý, men-ä görýän ýok, hiç kime tutulamok, adama bildirmän edýän. Eger şeýle pikir gelýän bolsa, men seni gynandyrmaly bolýan. Üstünde gezip ýören ýerimiz, tenimiz, el-aýak agzalarymyz, hemmesem seni satjakdyr. Olar döwrebap söz bilen aýdamyzda, ýigrimi dörde ýedi kameralardyr.

Ine, şol gün ýer üstünde bolup geçen ähli zatlary habar berer. Sebäbi Perwerdigär oňa bulary wahyý eder. Ine, şol gün ynsanlar eden işlerini görmek üçin mazarlaryndan çykyp, bölek-bölek bolup gelerler. Kim zerre mukdarynda haýyr eden bolsa, onuň peýdasyny görer, kim hem zerre mukdarynda şer eden bolsa, onuň zyýanyny görer. Manysy we rysgaça düşündirilişi. Ýer titreýşi bilen titrän wagty. Ol titreýiş başga aýatda beýan edilýär. Eý ynsanlar! Robbyňyzdan gorkuň! Çünki kyýamat gününiň sarsgyny örän aýylganç zatdyr. Ony görjek günüňizde, her bir çaga emdirýän zenan emdirýän çagasyny unudar. Göwresinde çagasy bolan her bir zenan göwresindäkini düşürer we ynsanlary serhoş ýagdaýda görersiň. Aslynda olar serhoş däldirler, emma Allahyň azaby gatydyr. Ýagny özleriniň duçar bolan zadynyň we elhençlikleriň gatylygy sebäpli olary edil serhoş ýaly görersiň. Aýylgançlygyň güýjüne ynsan hiç zady bilmeýän, näme edýänini bilmeýän serhoş ýaly bolup görner. Ýöne olar serhoş däldirler, olar öz aklyndadyrlar. Ýer öz aşagyndaky ähli ýüklerini çogduryp daşyna çykaran wagty. Haçanda suw çalnyp, asmanlardaky we ýerdäki mahlukatlar gorka girende, gabyrdakylar gabyrlaryndan çykyp, Älemleriň Robbunyň ýanyna gelerler. Ynsan öz-özüne, Näme bolýarka? diýen wagty. Ýagny, ynsan gabryndan serhoş ýaly bolup çykar. Elhençligiň gaty bolany üçin näme üçin beýle bolup geçýär diýýär. Ine şol gün ýer üstünde bolup geçen ähli zatlary habar berer. Ýagny ýer, adamlaryň haýyr ýa-da şer bolan amallaryny habar berer. Pygamberimizden, sallallahu aleýhi we sellem, sahyh hadysa görä, haçanda azançy azan aýdanda, onuň sesini eşiden her bir agaç, Her bir toprak, her bir daş, her bir zat oňa kyýamat gününde şaýatlyk eder. Bu şaýatlyk Allahyň adalatyny beýan etmek üçindir. Şeýle hem Allah adamlary öz eden işlerinden artykmaç hasap soramaz. Allah hemme zady gurşap alandyr. Aslynda Allahyň özi adamlar şeýle-şeýle edipdiler diýmegi ýeterlik bolardy. Ýöne günäkär inkär etmez ýaly, adalaty aýan etmek üçin Allah şeýle eder. Sebäbi günäkärler özleriniň günälerini inkär ederler. Allah Tagala bolsa olaryň agzalaryny gürletjekdir. Ahyrsoňunda ol ýere gelenlerinde, ulaklary, gözleri we derileri, tenleri, eden etmişlerine görä, olaryň garşysyna şaýatlyk ederler. Olar derilerine, Näme üçin garşymyza şaýatlyk etdiňiz? diýerler. Derileri bolsa, Her bir zady gürledýän Allah. bizi hem gul edýä. Ilki başda sizi Allah ýaratdy, soň ýene-de oňa dolanyp bararsyňyz diýerler. Sebäbi Perwerdigary oňa bulary wahyý eder. Ýagny, Allah Taala habarlary gürrüň bermeklige rugsat berer. Allah Jelle we Ala hemme zada kadirdir. Eger bir zady buýursa ol hökman amala aşar. Eger Allah jansyz zatlara ýüzlense, jansyz zatlar gepläp başlar. Başga aýatda aýdylyşy ýaly. Bu gün olaryň agyzlaryny möhürläp goýarys. Olaryň eden işlerini bize öz elleri gürrüň berer, aýaklary hem şaýatlyk eder. Ine, şol gün ynsanlar eden işlerini görmek üçin mazarlaryndan çykyp, bölek-bölek bolup geler. Haýyr bolsa haýyr, şer bolsa şer, amallarynyň hemmesinden Allah hasap sorar. Musulman bilen Allah ikiçäk gepleşer, şeýle edipdiň, beýle edipdiň diýip, günälerini boýnuna oýar. Şonda musulman heläk boldum öýder. Emma Allah Tagala oňa aýdar, Dünýäde günäňi bokupdym, bu gün bolsa seniň üçin ony bagyşlaýan. Emma kapyr bolsa, bir topar şaýatlaryň, adamlaryň arasyna çagyrylar. Olar kyýamatda Perwerdigäriniň huzuryna çykarylar Bu şaýatlar, ine, bular öz Perwerdigärini ýalanlan kişilerdir diýerler. Şonuň üçin Allahy razy etmejek işe baş urmaly däldir. Sebäbi her bir zat ýazylýandyr, soňunda hasap bermelidir. Kim zerre mukdarynda haýyr eden bolsa, onuň peýdasyny görer, kim hem zerre mukdarynda şer eden bolsa, onuň zyýanyny görer. Ýagny haýsy ynsan zerre hukdaryna amal etse, şony görer, eger haýyr eden bolsa, haýyr görer, şer eden bolsa, şer görer. Zerre mukdaryna, ýagny zerre agramyna, zerre kiçijek garynja hem aýdylýar, şeýle hem tozanyň iň kiçi bölegine hem aýdylýar. Zerre sözüni agzamagynyň sebäbi, bir zadyň ownuklygyny beýan etmek üçin mysal hökmünde şol ulanylýan ekeni, Başga aýatda şeýle diýýär, Allah bendelerine zerre ýaljak hem zulum etmez. Indi sorag, eger biri zerreden hem kiçi bir zat etse hasabyny berjekmidir? Jogaby gürrüňsiz hasabyny berjekdir. Zerre diýilse ondan kiçi zatlara hasap berilmeýär, diňe zerre ýaly bolsa ýa zerreden uly bolsa hasap beriler diýip düşünmek ýalňyşdyr. Sebäbi zerre sözi azlygy beýan etmek üçin mysal hökmünde ulanylýan sözdür. Bu süre ýagşy amallara höweslendirýär. Amal näçe kiçi, az bolsa-da, hatda zerre mukdarynda ýa ondanam az bolsa-da ýitip gitmez. Kyýamatda ynsan hökman olary görjekdir, olara garşylaşjakdyr. Allah biziň soňumyzy haýyr, bagt, jennete giriş, otdan gutulyş etsin. Elbetde, Ol hemme zada kadirdir.